siya makumbo siya kunyepa siya makumbo siya kunyepa siya makumbo taguma ari pano apa mm. tinawo mazinji tadambokumbirawo kuzwawo zvomba medu zviri kuti vava makanaka baba ndubesede pavanei vasvika panapa vanokwana kumafoka vanokwana kumafaifi toda kuti chii chakabharika makwanja mavo ipedzese makwanja ribhurika baba Amen. Ndiri kuzwa baba. Zvese zvese ndipe baba mutandirasa. Ndipe gwandere straight. Tine kutambura kavavali baba. Amen. Ndiri kuzwa baba chii chakaitika kamuri. Tinotenda. Baba. Ndikumbira kumbobvunjisa. Mm. Asi ndikumbira haruja yamakaona. Vaende kunyenga kuyana tinga avasavinge tinga nyangera vatokuikanda konayo. Ari wacho. Chitezvizi izvo nazvo. Ipo kunapa.

Ndofa dire pente nekuhwajazi. Usana Gloria. Baba tipecheza kwati kwauri. Mazata taura mwana mkomana wenyu. Umwe wake wakakuperera pakati penzira. Amene chakatora nzvimbo pakati paari. Ndipechese baba mukati mari. Indava ndiri kuzwa baba. Indava sote kuvhurika makwanza. Tipewa cheza baba tiri kuona chidima kwati kwaari. Tipecheza kwanza rivhurike. Apari pese tingatirasa. Musatirasa baba revia. Amen baba ndiri kuzwa vese muno. Baba. Baba. Makashaika wati wenga munhu kunaye. Munhu kunangu ngonde tidada inaye. Kutura. Ameni wesana. Pakati pavari pakati penzimba yavo. Ndokumbira vachereze wanise mvura ndavaisi apo. Amai. Baba. Murume wenyu paakashaya. asi kushaya kakaita wakameneka wakandieneka kutobva pamuzipo tatopera tomatabishadi watopinda kati nyenda kwatsvaka zvimuri wekubazari ndakazotoona ndi kutsvaira tsvaira nomadeko dai kunoku ndakazoda asitoona ngo munhu watoya asazotondibvunza kati aimwa munei wachaita pakati pokwanja eh, chaka kakaita asi wenge ndokotenga muriwo wanga chindakotenga muriwo no basikoro amen mm. Baba. Baba. Amen wesana. Ndizvo zvataurira mwana musikana pari kasiya here? Ma amai. Baba. Kuita murume wenyu. Bhozi hapana chamunoziva. Keneka kakaita kotenga muriwo. Waineka chokwadi asi kuti koneka kofa. So ndiri kuona kumwe kufamba kaakaita. Amen. Pakufamba paakaita apa. Pakasata umwe muchinda. Wakasangana naye. Baba ndiri kumbira bvunza. Anozi mjoyo njoyo munomuziva. Munjoyi shamwari yangu mushamwari muni kuna wangu wenayo vanotamba vese ndivizinyu ndivizinyu oi hashtag ndichika ndichikeyo ngo shamwari or amen baba kana vasisi zvandi kutaura zvandi kutaura zvese baba hazvisi vava kwandiri hazvisi pamunomo pangu ava kuzvionesa babangu amen zvisiripi zvona mundibvunza kuti hazvisi zvona baba nada ndizvona kamara amen baba tipesese mukati mari Ndiri kunzwa zvese baba. Jehova tenzi. Tita akataura pakusangana mukomano. Wesande Gloria. Indava tipe magumbo akaitika pakati penzira. Tipe magumbo muchandirasa ndipe magumbo akaitika. Amen ndiri kunzwa wesana. Ndiri kuteerera zvese baba wangu. Ndipe chiedze ndiwane kwanyeurira vabve vakasimba pano mukati mavari. Vabve vane chiedze chekwadi. Amen. Ndipe chiedza mukati mavari. Amai. Baba. Eh, pamba kufuka kakata mwana mwana wenyu. Amen. Asi zvakaitika kuye kuti mumba kenyu muri vaviri. Machi boy ndiani venyu? Mbatano. Mbatano. Amen. Asi machi boy mufambi muri kuzwa. Amen. Munasa kuniterera. Kana ndechiti mufambi kuti kuratidza munhu achikadiri kuzwa imwe. Amen. Ndipo pandinga ndataura kuti mufambi. Amen. Asi magumbo akaitika machi boy kuita kevetawa.

paakati vese vese vese vese mukadzi wenyu wapedza ndiona murume wenyu wakabva akaita so akaita so murume wenyu orit pama mendipendi kukumbira chimwe chiedza kaazvizvo chimupechayo zvese aiti sori baba ndikukumbira chiedza mukati mazviri ndokumbira chakakata mukomana kuchakakata makamusvikira akadini murume wenyu

Asati apinda kuti aenda koshaika. Akakutaurira chii? Akana ngati wawa peja chikoro data chii ndona ngati data muprosol muprosol nova no police. Amen amen wesana kutonga zvoona mwana mkomana. Asi veto pesa kukeneka baba ako rukuzo. Ya ndisona. Wakasovaona chi? Ah ndito. Wakasovaona vadini? Vashaika. Ya. Amen baba tokumbira cheze mukati mazviri. Amen. Mai. Baba. Kufa kakaita murume wenyu. Pakaitika magumbu, mukomana akaita magumbu akaita. Amen. Asi wakazozviona nyaya yamushatira. Pakabva vakasvika vamwe vachinde vaviri. Amen. Vainga nemushira umwe wacho. Amen. Umwe wacho akaita mfana mudiki. Amen. Amen. Vakaona kuti nyaya yekuti ndiita sei ndijirase. Vakabva vabisa mari miri miri vopasa machinda. Machinda obva aenda. Pakabva umwe murume. Echitotsvaga ake shiri dzake. Amene watoseseka ake nengwanje njira echitofamba. ndipo akafa kaita kone murume wenyu akafa haana kuigonokora chakaita machinda akapuwa mini miri opinda ndipo akafa kaona kuti e obva avhura so uda kuona ndiri vakondo obva atofukidza jira mukana mumurume wenyu mainga makutowanza ndunzi ndipo akamisa jira mukomanawo ndipo akakona gaderi kona chikuezomubvunja amai paakamubvunja kuti murume wenyu washaya makati ngaijee ungati akumwe kutamba akumwe kudini akati asi kutambepi haana kudhakwa zvitoripo kufa ndipo makazobva munosiyaidza zvekuti veka murume wangu ashaya makada kubva kufamba hamuna kugona kufamba amai makati fambe fambe mowa moti fambe fambe mowa murume wakauyeza mutora kamuza yekuti amai mafambira amugita munopera kusira gariki ozogumani mapera kumosheka ndiri kunyepa kana amai amunyepi ngati maingepo ameni ameni usana gloria ameni ndotenda mababa mu Ndiripo. Asi kushaika kakazoita munukuna wenyu. Ii zvakandirwadza ngokuti munukuna wangu waindibatsira zvakawanda. Asi chicho chakazoitika baba yambo. Makati mukana munukuna wenyu aviya. Makazozama zama maka. Umu njoyo munomuziva munjoyo. Aiva nokorashi parufura areva kukondwa angati Yama ni hama semo devete sokare. Vanga shamwari chika ndi chikeyo. Muse mchikiziva kuti kuda shamwari wake ndiye akamuleza mwe ga mure wa mkono. Ndiye ambozviziva here? Manga msikazvizivi. Hey. Eh. Ndiye makakumbira maka. Ndizvona kamari. Apa pari baba mo papa kafamba so mo awa mo banga mukabata mbaba. Ndakambata mjori. Mukatinyararai. Ndakanyara. Saka kuchema. Ndizvona kamari. Ambai. Hey. Ndakaona umwe wangu. Asi makaenda naye baba. Ndizvona kamari. Mukasvika kumba kake. Ndibata mjori mchachema mukati kuchema. Obva aratidza Makadamo. Damu kuti nyarara yako mana we. Damu yaka dai anopona nenyu. Wabva acha mapu. Kule ber. Ata akabata mkoma ndiye mkoma naka yezo vunja. Ndizona mai. Ndiye akabata mjoyo. Kana yepa yake yachisema. Ndizona. Aba ndi simura semure. Na damu kuta wacho kwali so. Baba tro kumra tete mkati maziri. Rukumna mundi pe state baba. Baba baba baba ni kunyisa pakati maziri. Ah baba. Ndikuzvizwa. Shaika kakata muni kune wenyu. Kupinda kakata mumba nemaka. Ndizvona kamana. Leo nani maifaneka mnenga muripo. Asi kuzenda kuchengeta kwake. Aba mu ndivunze makahwara hwara. Ndakabuda rwajo rimwe nakashata maningi. Tende moyo he sakita. Ndotwa kwa nemakumbo aizvimba zvese zvinika topinda uchipita ndakatwa ngo Jehova ni. Ndiwo makati apa zvine nyazi. Muno kunangu munozviziva yati wakandisiya. ini ndiri kuhwaja ndikenda kuchipitari yamasi zvona mbambaye unoviya ochovha waya ndoyakoda injwa ino mutoita basa amasiya bukuta mundibatsirewo hai hapana unotenda kuti totosiyana venda basi tomuperekedza kuchipitari ndapota hangu totomuperekedza kuchipita kuti hapana puranga kuti hapachina umweni izvo vanhu vasarasara zogumirana asi tosanganisa nombe isu tozopa- ndizvona vakati tozopiwa. vhizinyi ukama ndizvona kamari apa totoyemera chove tikasekumanya zvakanaka ei nini hanyi denga mungawana izvi mapiritsi danga maona. nokumirepi Ai zvimwe zvakona zvaoma mundu wokwacha mundu wafaa zvakwa zvino zvakatooma i. Tende moyo ye sakita. Ndototwahwa nemakumbo aizvimba zvese izvi ndikatopinda kuchipita ndakatwa ngojova ini. Ndivo makati apa zvisine nyazvo. Me ndaive mochengeta hama dzangu kuti ndidi kutohwa jawo. Amen. Ndizvona kamari. Kana nditaure zvinhu ndizvona moti aizvitopi baba. Ndizvona ngati manga muripo. Amen osana. Baba tiri kumbira tiregerero. Mkomana, ava pavasvika vakusvikira vakagara nomudhara wako? Danda agara nomudhara. Asi pavasvika vati vati vati tokumbira kuti utibatsire munin'ina. Ya vati toda basi hwawo. Vanga vasina kana mari. Vanga vasina ndina. Mudhara ndipo pabudisa imwe mari. Pabudisa mari ndobudisawo. Wa ndiyo ndoda kutaurira amai yangu. Ya. Ameni wasana kidete. Ndokumbira chedze mukati mazviri. Ya. Apa ndokumbira ndimombata yemaoko. Tinokumbira nemubata maoko vanhu vaMwari. Zvona. Ezviro zvakaitika pakati wo kufara kwawo ruri kuti wadza. Oh, Tinokwadza nenyanga akomana. Amen. Magumbu akaitika pakati penzira. Ino magumbu akarema vamwe wangu. Agora mari yako. Muna mugara. Tinoitisa dini mari. Muna mugara baba. Sapinga ndipa mari mani mani. Okay. Baranya hapo ndipo misa maoko mu. Okay. Nabaranya baba. Makanaka baba, tibetsedze mwana mukomana pazviri. Tipeba kwanje yenyu. Baba, Ndipo baba. saka nditaurire zvamukuda. Nguva dzandinoda- Panapa tinokona kushanda zvese. Zvandiri kuda ningo zvokuti vakauraya munukunangu ndoda mbovaona kamari vaiye zvonditi kombija kamati inini ndakauraya hama yako. inini mwoyo wangu kutopisa mwe mwamuna wangu wakafa nomwoyo wangu unopa kudira hapatona ndikuda ati aviye ega kuzovereketa kamana kuti ndini ndakauraya ndemuona wamajiso angu ano Ameniwe sana baba ndiri kuziva manya mukutaura. Baba tipe chete mukati mazviri. Sasa zvese zvavari kuda zvivhurike. Sorry amai ndingamuitisa nyana mbidzana. Baba sana Gloria. Amai. Baba. Pano mweya uri kuona uri kudzamba dzamba apa. Obva uri kuenda kuna mai, obva uri kuenda kuna baba. Regai ndiboona apa. Wesana Gloria. Ndipe mazinji mukati mazviri. Asi mukuona kupakakata rufuru munukuna wenyu. Baba ndikutaura kuti pakata mumwe munjoyo. Kwete vamwe vachinda vakazopuwa mari kuti muchazvitaura. Sona. asi apa mukuda kuti ata- ashupike ndizvo ndiupi Ndoda kuti mukuda mujere ko- kamare. mukuda kuona upi mukuda kuona vakapiwa mari here vachisvika padheni penyu or mukuda kuona mujoyo achisvika padheni penyu Ndoda mujere aguma musipango ebet ini ndini ndakaita ndango GJS zvekuti ko hamanyi ife. amen baba hatikarebesi nyaya asi zvandaona apa

Tipei masoko ego naye ndinohamba. Ah, Nditahamba kamari. Mm. Nada zvichii nani? Nyanga tambe aidiya. Mm. Yakontari zvese kamari kubva kumbiya tekuponta. Mm. Mm. Eh, papa kuda kuiverenga historia. Yona. Ah, vaguma kana zvikazi wewe. Ndikuda harujo ndingati ngemnukuna wangu wakawa chibububwa. Chi Kato mukatofirepo. Ndambozvibhuya pana. Mazviona. Kuti nyange kone nyanga tamazvibata kuti mwamutu wakafira mugwanja uwo. Aiti atinumpeja zvese. Yazviona nyange hayo. Zina numpeja zvese. Yazviona hayo. Yazviona. Oh. Mazviona zvi. Zvingazetawo. Epa pano shamwari imweni munukuna wako yakafari. Yakaita ndango nosekekeke ndango jwakaitirana havo. Entawo kato nekamnukuna adini anyarara.

nyanga zvona atitirajira vatama azvitoyetera hani tinozoshata pano rufu inzira yemunhu wese murombo mupfumi chichapa chese asi ndina chichemoka ivava vana vangu